Yatiri kuti isusu make it or break it we are back zvekare mumba mababa T pamwe chete ka namai T but nhasi eh, to make sure kuti amai T havapo pamba eh, pane zvimwe zvakati dzikei zvandiri kuda kuti ndinge ndichitaura nababa T baba T totenda nekuti tambira kwamaita mumba menyu nhasi aiwa handiti murise sunungirwa pamwe chete tiri vapenyu handiti ka murise wemie kubasa aiwa kubasa kuri right right we had your interview last week vanhu vakaiona macomments akawanda akauya e, actually pane something chamakandivanzira imi mese namai t amuna kunge matitaurira kuti muri mapastors muri vanhu church why is that so atingati takakuvanzirai mhm. but tatisi kutaura zvekuchechi talking about my problems atikusanganaalife yenyu yamurikusangana nayo eh, okay. so there was no need eh, maybe yekumenshona that because atambovira tataurirana kati matibvunzwa kuti munoita okay. nezvei makangouya sevanhu takangouya sevanhu vane problem vane problem varikuda kubatsirwa varikuda kubatsirwa okay yeah. so tell me sevanhu vanonamata Zvakakuomerai sei kuti muri kuparidzira vanhu, muri kubatsirawo vanhu eh, asi imimi pachenyu muchiwanawo machallenges akadai muupenyu? Ye, chokutanga ndechekuti sevatendi tinozvigamuchira kuti upenyu hwatinorarama hune matambudziko sekutaura kwaita ishe jesu kristu achiti ani nani anoda kundiranga atakure muchinjiko akanditevere Mhm. so tinotoziva kuti kana mukurarama matinotoita maproblems tinotomboaonerwa kune vamwe mhm. so hapana futi chinomisa even maproblems vaya kuyaone kwatiri anditika asi kuti chinongozara nechokuti pari pokuti unozonzwa kuti mutoro wacho wanyanya kuti remei saka ndoita sei kuti ndibude at the same time tinenge tichida kuti tirambe takabatana semhuri mhm. saka unototsvagawo vamwe vanhu kuti vakubetsere because haungazoti because ndobetserawo vamwe saka dzangu ndongotambawo ndega mm -hmm. but unototsvagawo vanhu kuti vakubetsere kumaadvise o mm -hmm. kuti ubatsirikane zvinotaurawo culture yedu kuti rume rimwe arikombichuro mm -hmm. mm -hmm. unototsvagawo vamwe kuti vakubetsere kuti ano ko apa madii mazvidai madii mazvidai so because some of these things we even tried kuzvisolva ku as a family mm -hmm. but we could not get with something chinobatika something tangible ndasvika tazosvika paextend yekuti ah, but tombonzwa vamwe vachibetserwa pamaplatforms akaita sei and at the same time kuti tikwanise kubetsereka zviri genuine hmm. deta inozvipresenta tichinoti we are pastors taisawana igenuinezvaibuda but hmm. kuzvipresenta as ordinary people eh, eh, vane maproblems vane maproblems okay all right at the same time tida kuti kuti i we know kuti outside there kune vamwe vanhu vane maproblems ah, akafanana neatiinawo vakatowandisa vaitotaura kuti They've also been through e, maproblems amunenge muri kusangana nawo exactly mm -hmm. saka tinenge tichito tibetserane nevanhu vakaita sevavo isusu kana tine zvimwe mamwe areas atakakwanisa kunokundawo mhm. maproblems iwayo mhm. by the time yatinoasheya umwe munhu ari kunze kwaanobetserekana

right im trying to understand baba t imi muri kutaura kuti makaberekwa muri vana vatatu eh, imimi youare the only boy and then vasikana vaviri mm. ndiri kuda kuti mumboedza kundirondedzera kuriro yamakaita nerelationship yenyu naamai pamwe chete nababa uyezve at the same time e, pane mamwewo machallenges maproblems here amaa muchiona muchikura amungatanga kupika kuti ha asi maproblems aya akazodai apa chiri kuita kuti tidaro toda kuedza kuona kuti problem yamuinayo yamaita nhasi unoyo Iri idambudziko razouya mushure mekunge maroora Amai Tee here kana kuti timbodzokera kumashure uko timboona kuti zvakafamba sei kusvika patiri nhasi. Okay. Yeah. Um, so sekutaura kwatakaita kuti mazvariro atakaitwa tiri three pana mama vedu mm -hmm. then pana baba wangu tiri two. Okay. What do you mean pana baba tiri two? Pana baba tiri two. I'm saying kuti mama vakazoenda kuna baba vangu inini vatori nemwana wavo the oh. el- elder sister oh ah all right or oh, the other sister mwana wamama mm. but pana baba muri to ah all right it's okay it's okay saka kukura kwatakaita takakura Takakura tiri pamwe chete uye hatina kukura naye. The elder sister aigara mumusha kwamama. Okay. Then isusu takakura tiri nababa naamai. Okay. Sister yangu tiri four takadaro. Makore kuti musikana mudiki uyu ndiye first born yababa wangu. Alright. Ah, okay. Eh. Alright. Okay. Mhm. Mm mm. Takakura tiri pamusha tese tina baba. Mm -hmm. Taka baba namai mabizi and farmers. okay we are still busy in pharmacy mm -hmm. saka takakura pamwe chete tingati tiri vanhu vakakurawo zvavo in terms of my life challenges mm -hmm. uh, we were financially strained kukura kwatakaita as a family mm -hmm. but eh, tine family unity yanga iripo do baba zvavo vanga vari munhu ainyanya kuti imwe iwawa okay. so, so pane pamwe pokuti is a father he wasn't responsible to a certain extent okay. but uh, one thing i want to thank god about is vakakwanisa kundiendesa kuchikoro mm-hmm. vaishingairira mm-hmm. i could even chip ino ndichikwanisawo nepandinokwanisa napo kuti nditiwo macontributions angu towards kuenda kuchikoro okay. tikaendawo kuchikoro pandakazonopedza kuchikoro especially the a level part of it baba vakatenge vakusevenza somewhere kwavaisevenza mm-hmm. ndakanga ndingori namama so ndakakura much of my time ndakandirana namama and i was so close kuna mama allright tande parelationship yako namama yeah. namama tingati i cannot say tanga tine problem mm. tanga tisina problem but Pane zvimwe zvinhu zvandakuita ndichipika uku kuti maproblems edu do azonyanya azobuda apa ndaroora apa kuti ah, ko why is it ah, havadi muroora wangu mu- mudzimai wangu ini havamude why Eh, Zvakambotanga zvichindinetsa mazuva ekutanga kuti but tine relationship yangu namama we were so close namama wangu mm. because i was the only boy and ndine munhu vakanga vainaye because the other sister anakwanisa kuenda kusecondary school angoti achipedza anobva atanga pedza grade seven yake nobva atanga kutsvakawo tumabasa tokuti aiti achitsvagira kurarama so most of the time ini ndinge ndainge ndina mama pamba saka pane maidhi ndandogona kupika ndakunokura kuti ndakutanga kuchinja but yatingati puberty yayo kuti mukomana wakuchinja kuita mukomana muhombe pane zvinhu zvandaingosangana nazvo kuti unogona ku ndaisangana nemawed dreams angari sevie angari sevie because pari poti toti munhu anoita mawed dreams but ndikazvitarisa the week normal wed dreams because vamwe pacho i could see mafaces evanhu komunhu uyu angaita bonde nini ko uyu angaita bonde apa tiri kutarisa age ipi age yekubva kuma 16 years chiuya okay some they say it's normal it happens kuvanhu vane maages iwayo ndosandiri kuti kana ndakunozvirelate ke zvino ndakuziva kuti zvinoitika e eh, ende panguva iyoyo ndaitoti haya zvaindaikutopinda mucomfortable zone nazvo ndichitoti haya zvinoitika but now ndakuzvirelata manje they were not normal because ndaizona because pama wedding dreams emwana watoita kuti ari kuma 16 years usually anenge anenge achitoita encounter munhu wa maybe waari kuda kana kamusikana kaanoyemura anenge ane crush on Oh, eh, but yet mine was different because they were real relatives that's that was the shooting part of it Hmm. Then pane imwe incident yandino remember ndakura I had a girlfriend ndiri ku A level. Hmm. Anga ari munhu wemuroka. Eh aito ndaizviita openly because ndandiri ngori munhu akangokurawo angori straight. hmm. ndandisingaite hide and seek parelationship yodai kuita zvinhu zvangu zvingori straight but kuti ndinzwe even comment yamama vangu bos by then tatingori pamusha tiri two hmm. namama comment yavo handakumbonyatso kuinzwa kana zvaya zvokuti vanoti eh, munhu ari right kana kuti haasi right hmm. zvokuti ndakatoenda i went on to the extent yekuita misikanzwa because i knew kuti pamba tingori two sikaiva vari kubedroom kwavo sikaindi ngori kubedroom kwangu but my, some of the incidents i do believe kuti vakatondiona because i went on to the, my, my extremes aye kutoti uyu should could come mumba girlfriend ndaitomuunza mumba mandi ndakarara girlfriend ndomureleasa makuseni inda kugadzira kuenda kuchikoro iye akudzokerawo hmm. zvoda i believe kuti vakatozviona but she never commented on it then munhu uyu akazoita pamuviri aita pamuviri ndaka ndakamukumbira kuti abve muarea because ndaiziva kuti chandidisturba kuenda kuchikoro apo wanga wakuita chi ndandiri alevel alevel form six form six e mm. nobva abvuma nobva aenda but pane chinhu chakazoitika ndechekuti ndakatyoka gumbo mm. ndobva ndaenda kuhospital saka ndaendeswa kugweru provincial hospital then uyu ndo paakazodzoka manje nembuya yaoneka kumba kwavo hmm. adzoka akasvikira kumba kwamainini hmm. munin'ina wamama kwagogo ah, munin'ina mainini izi muti mukadzi wabamudiki munin'ina wababa oh, okay. but kwakungori nevana vega hmm. nagogo ndo vanga variko so akabva aenda pane pane musikana wandaitamba naye anga ari padhuze wandaiti mainini hmm. ndokwaakazoenda but aenda ikoko mai vakazvinotisa kuti there's something fish up hmm. vakadeedza wandaiti mainini uya hmm. uya kuno ko munhu uyo chii chiri kuitika uya anobva havanaretera kuti ano munhu ari kuya ari kuita nenhumbu yavo so then mashoko akataurwa namai ndekuti handisitomboda kumuona panapa akangouya panapa enda kuenda kumusha kwangu okay mm. all right anguya panapa ndakuenda kumusha kwangu akadzokera ndakazosvika ndakazobva kuhospital ndikanogara pa three months muhospital ndichizodzoka akabva ah, angodzokera ya because i was cancelled neuya wandaiti mainini hmm. look at the situation havasi tombokugamuchira vana ende vatototaura kana iwe kungosvika vano hmm. saka zviri nanosodzoka chi at least muridzi wenyaya yadzoka mumba aenda ini ndakabva kuhospital mm. paitika ishu yakaita saiyoyo up to date mama wangu havana mbovhera vataura nezvazvo kuti pane munhu akazoivana pachita nenhumbi yavo kana kubvunza kuti nai mwanangu ko zviro zvakafamba sei kana kuti chii havana she never mentioned the issue to me so what does that mean to you ah, zvichiri kutondinetsa kuti saka akazoenda kumunhu yeni mwana Yeah. Ariko, she's in Zimbabwe. Ariko. Mwana. Mwana is going to school. She's now doing form one. Okay. Huh? All right. But havana kuvhera zviya zvekuti zvinhu zvekutoti kana mubereki mwana watokanganisa handiti nonoita mm. kuti wapa age ipi obvious mubereki anotokubvunzawo mm-hmm. kuti akwapa ah, zviri kufamba sei but kusabvunza kwacho kwandiri kwakandinetsa ini kuti kowai vasina kuda kubvunza then nekuti ndakakura ndiri munhu ane maproblems ndaikuvara gumbo ndichikura same leg several times and a lot of things zvinhu zvakawanda zvaingotaura zvimwe zvaingosvikawo munzeve dzangu zvokuti chii ah, you know kuti pane toti munhu achizvarwa nditi pane matwo sides pane two sides side rekwababa neside rekwamama handiri mm. but nature yezvinhu zvainotaura kubva kuside rekwamama ka zvaingori zvinhu zvairemo zvaingotaura okay izvo regai tingoti ti let's not judge them now eh. we just want to look at maproblems eh. ako iwewe eh, eh, ndopandati then kuzokuvara kwandakaita gumbo mm. kwakandirwadza zvakanyanya pandanda kueleva pa bcause zvakatondidisturba even kunonyora maexams okay. zvekuti the pain was not pakuti ndakuvara but pakuti ndafaila pane zvandaida kuachiva palife and ini ndaitora that as, a, as, as my bridge kuti listen ndapedza chikoro ndozodai so so ndakambosvikawo imwe nguva yekuti nekuti zvazvanyanya kuitika ndiri mudiki zvakanyanya panguva yana ndakura ndakamboda kunoziva kuti what was actually going on mm. but then i discovered kuti kukuvara kwandakaita gumbo ndakakuvadzwa it wasn't an order kungokuvara but they were was a force rakakuvara neko gumbo racho ndakadonha pabhasikoro Mvarachkoka. Mvarachkoka. Okay. That happens but. Yeah, it happens. Mm. Eh. Izvo zvinoiti. Ndo sandozi ndakazotsvagawo ndida ngoziva kuti what was happening to my life kubva ndichikura. Okay. Because inini ndikuzviti ndikatarisa vanhu andiri kumuudza ndichiti pakukuvara kwandaita kana kurwara toti kurwara kwandaita nditi mm. the side rokwa mama they were talking a lot of zvinhu zvisingaite zvokuti chii like ari kukwazwa nengozi dzekumba kwavo ari kuita sei but then ndikandara inini mama vangu havagari pasi when it comes to maissues ekufambira zvinhu izvizvo havagari pasi kufambira as in like kuti tine machallenges mufamily tine machi side kwawoko mm. vanofamba a lot but not zvemumba medu

Impala Car Rental. Every hire is a memorable one. But like my, my problems is under, under, under face because how come kuti ndikuti I'm facing my problems handiti ka mm. then the side rikunonyanya kutaura ndere kuside kwavo ivo handiti mm. then the side rekwavo ivo riro riri kunonyanya kunotaura handiti mm. ivo she is so reluctant about what everything that zvese zviri kuitika kwandiri she is reluctant like ipapo that pain yekuti orit vati mwana akuvara azoita sei but then ndakuzongonozvitsvaga zvandakangozonowana in short mm. e, kukuvara kwandakaita was away yekundipesanisa nauyu because uyu dai akauya was going to get married to ye saka kunokuvara kwandakanoita was away yekundipesanisa nayo

I was young so kuti ndini ndinopeswawo zvekuti nditi ndingaita mukadzi by then eh, Kwauri it was ndaito- sort of ndaitonyara a- okay. Ndandisinga- ndandisingadi All right. but ndo zvakaitika ndobva tasiya zvakadaro ndobva ndazosvika pakuti right ndatombobata moto ndaona kuti moto unopisa ndakatry kuti ndakazonouya kunoku ndakutsvaga basa ndakutrya kuti life yangu iite straight Eh, ndomba ndatirega ndinoroora but kunoroora kwandakanoita inini kwakune push from the family hmm. zvichinzi havadi kuroora something like that saka ndakangova munhu wekungoti ah but kwanziwa vana mama vakutaura vachiti vana havadi kuroora which means pamwe tiri kutovakanyira hmm. because ini ndaiti ndoda kutandopa wakaroora maiti Ah, it was or the, fe- the other Wandoti the one- the other marriage the okay other- the other marriage saka ndakaipinda out of sympathizing nana mama havana mama zvakuti vana havadi kuroora maybe we are Then- letting- we are letting them down okay ndovadati harega ndi- ndiroore then ndaroora ndinotarisa futi kugamuchirwa kwake futi munhu wacho futi ndopana ichida Kwakanetsa kubvunza futi. kuti wekutanga akafarirwa here zvazvakamira sei pakanetsa mm -hmm. the way challenge now the challenge yakainoita uyu mm. ana ku, she did not open up kwandiri kuti ane zvaari kuziva zviri kuitika but akangoti i want to fight for my marriage the first marriage eh, first marriage mm. saka akatanga kufamba achimhanya mhanya wachitsvagwawo zvinhu zvi moza munhu wese kana ungoona kuti youare going to invite a problem obviously you prepare kuti urit fine ndoita sei kuti mangwana kana zvikazondiwira ndinge ndiri pari right mm. mm. that is what was happening kuye kwaari kwa, kwa akamhanya mhanya achitawo zvimwe zvinhu zvanga even zvindakandiri against inini mm. kusvika vachiita vachinocrossa vachinocrossa namalines because vanga ivo chokutanga vanga vasingade kuti ini ndiroore munhu wavasingakwanisi kucontrola vanoda munhu wavanokwanisa kucontrola ndechokutanga saka uyu because now anga kuita zvaanga kuita zvichi like i miss demanda wezangu ende semunhu akakurawo ari mamasisana i had to say it because unenge wakupanika kuti ah, mawanda oh. wezangu andashaya ndokushayaitika wabva wadzwa mama ndobva ndavaudza mm. saka ndapakabva paita hondo ndavaudza kudaro vakati hamufoneri vataura naye ndamufonera vataura naye mm. just one of those underways but because nenyaya yekuti sezvandambotaura kuti vanhu vaye vanoti kana vakasangana neichallenge pachava havatogari pasi mm. a lot of things started happening ipapo zvekuti yanga kuita kunge mawo zonzi two wo zonzi kuti kusaidi kwavo ivo because ivo they are so much eager kuva vanhu vanokontrola vana vavo nevaroora vavo saka nawo uyo atoenda out of hand uyo saka yatova a war situation kusvikira that marriage yakangobreaker then this one again saka but panguva yaiitika izvi zvese izvi unenge usingazivi kuti ndizvo zviri kuitika but paunozonoona mai the reputation yaunenge wakupiwa mm. anoramba vakadzi unotanga kuziva ega kuti ah, but this is not good ka mm. munhu angaite basa rekunzi anoramba vakadzi handiti mm. and nekunoziva nedzidziso dzete tinoonawo machurch unotanga kuona kuti ah, but what is, what is been happening kwandiri its not normal yeah, there were a lot of um, comments that came through mm. pafirst interview yenyu some people they were saying Eh, you had a relationship namai t when you still had your first marriage no there was nothing there was nothing like that nothing no like it's that. okay because it's okay. you know kuti how i ended the first marriage mm. e, tigere munhu ndingati tatigere tese handiti atinenge mm. taroora nezvekubvisirana pfuma mm. but ndaona kuti kugara kwacho kuri kunetsa mm. i took her back to her parents okay. ndikaenda ndikanovaudza ndauyawo kugara kwedu hakuna kumira zvakanaka okay. after izvi zvakatoitika after exhausting all the channels dzekuti vanhu vaya munogona kuyananiswa but ndaona kuti hapana chiri kubuda still ndaona kuti no tinge tiri kutambisirana nguva then that relationship yakapera because patopera that relationship pakatoita mumwe munhu ndakatoenda naye to the family before night yacho mm. saka ukaona munhu anenge achitaura achitanzi maiti the contribution of this relationship maybe that person is after something zvake but not uh, kuti ndo zvakaitika there was nothing like that because my tea vakatozosurface after about two years ava ah, tatinovadzosera kumba kwavo so which means ende nyaya yakanga ichinetsa yakanga isiri nyaya yekuti ndine mumwe munhu ndodanana naye nyaya yainetsa ndeyekuti ndaka ndashaya maandawez angu that was a push effect iyoyo okay. the, the, the immediate cause yekuti aiende was that kuti akukamu ndiri mumba ndiri kushaya maandawez at the same time munhu haagari pasi unongwana auya nezvimwe zviri kudyiswa some of the things vasingazive zvabva kupi mamwe minamato yacho iri kuuya mumba hauzive kwayabva ende hatina agreement yekuti tinoshandisa minamato yakaita saiyoyo mumba ndo zvakaspiritual life yedu ndoyo yakaita kuti aende okay eh. all right okay right so at the moment saka tongoti isusu pane nyaya yedu you want a relationship with your mother and you want her to accept amaiti Iwewe na mai T hamuna problem. Imi pachenyu. Inini nemukadzi wangu hatina problem. Mm -hmm. We don't have any problem. Hatina problem. Kana tikati tikati we don't have any problem kana tiita ngaya kana kuti exaggerate. Eh. We have got common problems. Oh, yeah. Anongo face kwa mama marriage ne vanhu kuti but hatina problem. Okay. Hatina problem. Okay. The, the major problem hatina is why is it that mama vangu ne hama dzavo they don't want my wife. That's the problem we are facing. At the same time kuti pane mashoko anenge achinotaurika kuseri anenge achizolinga nezvimwe zvinhu zvinozoitika. For example, mai tii vakarumwa nemba vakazvitakura nhumbu yokutanga vana vakatakura mapatya varumwa nembwa takuudza hama ndo zvatasangana nazvo kunoku one of the relatives kwakuti anonyepa anga asina nhumbu then tozotaura kuti latest miscarriage yakaitika iyi after four years musi waitika miscarriage that same person ofoona obvunza kuti kuri right here ma ma announcer riri kwaitika miscarriage tatisina akangofoona kari muri right here ikoko after how long haasi phone here haasi phone ndopa akangofona ndandidzo kuti muri right here ikoko so was it time yakaita or before the miscarriage it was on the day rayatoitika you know what happened by this miscarriage it was just mysterious ayo ndakabva vanopamba bva ndaenda basa mm. ndiri kubasa nobva ndatofonerwa time time no I'm, I'm not well ndakatokurumidza kubva ikoko tosvika ndona mwari kuti I'm not well state yacho haisi kuita munhayo zvinhu pafesi ko chii chaitika handisi kumbonzwisisa kuti chii chiri kuitika mamhanya mhanya mumadoctors ndemunoitwa scan scan complete miscarriage just like that tiri nova taenda kuhospital tiri one of pa, pa, pa one of the biggest hospital dzemuno muzimbabwe hmm. munhu ndopaari kufona mateni ari kubvunzamamacommunicata nanyone hatina kumbocommunicata nanyone hatofoni saka kutaura ndiye the same person akambotaura paita nhombe yabva ine seven months ndomamanzwa makambodzwa paita sometime munhu abva nhombe yakada abva nhombe ine seven months mumwe munhu ari kuti anga asina nhombe saka maybe him one kuti saka maybe ari kutanga asina nhombo because kana takunotaura alright ari kuti munhu anga asina nhombo because anoziva zvakaita kuti munhu asabate nhombo hmm. ndo that, that, that the type of conclusion yatinozopa because maproblems ma acho ende mashoko okuti ngaaende hatimukwanisi i begin to wonder kuti havamukwanise pakudii anenge achidaro ndiani ende zvine zvitaurwa kwamuri here mi inini ndinoita zvinhu zvekuti ndinonzwa mavoices achitaura mavoices achitaura these voices dzinoya ndakarara tanonzwa mavoices achitaura yo hatisi kuda mukadzi wako because of one two three things what are the reasons mareasons acho ndekuti hatimukwanisi ati taida kumupa zvinhu zvedu akaramba kugangira zvinhu zvedu ko zvinhu zvedu zvamuda kumupa zvacho ndezvipi hai sisi hatinamati sa obvious kana zvikudza ndinamata anoreva ndoshereketa zviro zvinoreva saka kati ndakatadza kumupa zvinhu zvangu unozotisaida kuita figa out kuti ko chii ko chino chii chinenge chichimbonyatsoitika unonzi kupa munhu zvinhu kwacho kuita sei unombogara pasina baba here uchitaura nyaya dzi eh, totaura vanoti chii eh, hmm. Tikatarira age yana baba vakanyanya vanenge vakanyanya on the side yokuumbiridza zvokuti you know she cannot you cannot at times tackle things as they are vanenge vachiumbiridza vanenge vachiumbiridza do vanogona kutoona kuti auraya pakatokanganisika but right like the issue yekuti ini ndiri mwanatoti kana ati mama vangu vane zvavari kundikanganisira mama ndimudzimai wavo handiti mm. obvious chavanga totonge totrai kuyananisa because there is no way yavangaenda vachinoti mama wako havasi right mm. at the same time havana pava saka vanokoenda on the neutral side yekutrai because zvinhu zvae zvitovabata do unotoyasa kuti vane burden nezvinhu zviri kuitika but he doesn't have anyone to tell kana kuti munhu anogona kuti avasapoti panei some of the things hapana okay then the other thing then pandiri kutaura at the same time i'm not saying my mother is a bad woman mm. because hatirwe nenyama neropa but mm. tinorwa nenye ini mweya yakashata but that same bible says um, Eh, love your parents honor them yes. and eh, hazvina uh, basa kuti vakaita sei kana kuti zvakamira sei you will have to do it unconditional yeah, i have to do it unconditionally but he, she is doing eh, things conditional because if i say kuti inini ndaenda ndaenda like pokutanga ndivari kuti vakomana hamuroori handiti Ndaresponder kune zvavari kutaura thats an honor to a parent handiti ndaroora handiti ka then ndaroora moti haite and for no genuine reasons handiti thats letting me down ora tomboti pakutanga akanenzi ane zvakazenge aita munhu akanga tora mapenzi angu achiita sei saka toti spiritual life yedu yakanga isingalingi handiti mm. nobva tatirega tiparadzane mumwe nomwe achiri kufamba handiti ka mm. though it was so painful because there was a son handiti parting ways with my son was something that disturbed me a lot mm. because I, i never expected that and on a genuine note pari pokuti unoroorana nemunhu unaisa kuti zvaurati kuroorana kwataroorana taroorana for what reasons handiti munogona kuroorana for the sake yekusimudzirana handiti like in that case i was just feeling kuti no mu- uyu munhu wandaroora ndiripo ndiri kusimudzirana naye handiti then by doing izvonhu zvaanga akuita zvatakabvumirana kuti hatiite she just let me down because i had to start afresh handiti kuti wara ndakamboti ndaroora ndotanga futi kunogadzira kunoroora handiti hachisi something chaka chaka chakangouya with easy kwandiri kana chokuti i can boast myself kuti i have divorced him but zvinhu zvakatondiafekta because i had to undergo a process yandakamboita futi then wazonotarisa kuti ko where is it emanating from wozoziva kuti allright spiritually theres are some people vari kukonzeresa saka wozoona kuti at the same time uyu munhu uyu ka I was pushed kunoita zvimwe izvozvo akaita zvinhu zvake zvisina wisdom but otherwise she was a victim of circumstances handimaona woziva yeah. the same people who victimized mumwe munhu now they want to victimize futi mumwe munhu because at times they say their things on a genuine note kuti hatimude munhu we never accepted this person handiti allright okay but iwewe have you had time yekumbogara pasina mama ukataura navo ukavaudzawo because i can see you are hating a lot i can see une bitterness yakanyanyisa wakambo kuti mama muri two pasina kana vamo vanhu kasina kana kuti chi muri two unyatsotauranaa kuti mama look am your only son but look am the type of life yandiri kurarama havana vanoramba vakanyarara zvitona kuti munhu apererwa havana chavanongoresponda vangoona zvekuti munhu apererwa but then later on right mabva mukutaura like maita conversation yakadaro you're talking with your mom you have got maproblems ari kufesa like kuti mm. pokutanga paitika pamuviri pana mapatya pabva 87 months is something that is so painful mm. because totaura kuti mudzimai anenge azvitakura ane pamuviri pokuti unenge uchikwana kubata kana dimba rake unenge uchinzwa the response of the kids you know the bond rinenge raapo but then you expect kuti you have got a family that should sympathize newe kati should comfort you mm. munguva yakaita saiyoyo then you see kuti munhu wese akarelaxa so obviously you can easily conclude kuti vanhu ava vanozvida zviri kuitika izvi and they am in support of it bcause idani kune kwambobva zvinhu hmm. e saka izvozvo zvinhu izvozvo it pains me a lot do ndinonyatsoziva ke zvinoenda stindinya ndaanayo nekukura kuti handichemeri maproblems angu kumunhu but at the same time ndinoyanana nevanhu bcause mandinorarama mune vanhu hmm. e at the same time zvinhu zvacho shaya kuti what type of relationshipende tinoenda kupi tichaguma nei eh, kuti ndinomira ndichiudza mumwe munhu kuti anouya chindiudza kuti handisi kuwiranana kumba kwangu nemubereki wangu tomuudza kuti shoko ramwari rinotaura kuti ida mubereki wako and respect mubereki wako mm. handiti mm. but at the same time ndikuchema futi because of the same issue zvakaoma sei zvakaoma sei and wonzwa winzwa mavoice anenge achitaura nechibheja kuti haiti we will never accept it we are going to do one two things we will never rest like for example munhu abva kuita miscarriage zvomba zvanzi mubateka mwana wacho toni how do you feel yeah. pabva kuita miscarriage yonzi mubatika mwana yeah. hatimude anoenda chete but at the same time achienda tikanotarisa inini mozati eh, pakaenda first marriage yangu i felt kuti munhu wandawana haana love i to pray to god mwari ndipewo munhu anoappreciate love mm. and mukadzi wangu wandiinaye izvezvi my t is someone who appreciates love oh, yeah. and tikatarisa yeah, kuti seen ma pictures mamwe akaposta hey. Eh. pa facebook makaberekana muchiita sei like you can tell all, all, all, all those things mm. but kuti zvinhu izvozvo unonza zvichiita vamwana shuwa kuti watorwa watorwa foto handiti motona mafoto wobereka mukadzi wako handiti mm. wakarara wonzwa ye voice richitaura kuti hanzi unomudii why should why do you love ye muregedzi aende hausiyana naye huh?

ndiri kuona kuti tingatoswera the whole day uchinyatso uri kutraya kunyatsodurura zviri muhana mako yeah. anyway what is happening now we've found somebody achayedza kubatsirana nababa t this person is a pastor is also a marriage counselor but After this episode eh, we'll find time yokusvika kumusha eh, kuna mama kuna baba toda kutosvika ikoko eh, tinonzwa timboedza kunyatsoenda pasi pasi penyaya tinzwisise kuti chii chiri kumbonyatsoitika timbonzwawo mama baba ti chakupo mukana wokuti mumbonyatsotaura namama timbonyatsonzwa kana pane zvawakavakanganisira kana pane paunoda uripa i know tinoziva kuti hanzi neculture yedu vamwe pana pa you were saying hey this is wrong why would you say that why would you do that kutaura kuti mama vazodai zvikazodai but zvinenge zvichizoguma nei so this is what weare going to be doing tichasimuka tonanga kumusha Tombonoona mama baba timboedza tisati tambopinza vamwe ava timbotarisa iwe namama wako muri two paukama hwenyu e, tinzwe kuti pane chingaitika here pane chingagadzirisika here kuti mukwanise kunyatsowirirana baba tim and nezvauri kutaura kuti Pane mashoko andinoda kuzotaura pana baba wangu eh, I can't say that now eh, we are not going to force you kuti utaure mashoko iwaya saka patichazosimuka tichienda kumusha ndofunga tichawana mukana wekunzwa kuti mashoko iwaya ndechi yeah because some of the things i've uh, tried kuti maybe kumbozvikondeina handiti mm. ndichifunga kuti zvinopera but they've zvakuma extremes okay